Director me Gulu Women's Economic Development Globalization, GWED, jii, Pamela Ngwec ociko Acholi pe me bedo ka cato ngom. Pamela wacci Acholi twero nongo lonyo kun nongo bene pe gicato ngom. Gin ma amito ciko iye Acholi dong en aye lok pa ngom. Lok pa ngom pa Acholi en aye gin ma pire tek ma Acholi myero owek ngom pe ocati. Amito waco ne ni wan watye ki kero weng macalo acholi pe me to lucan pe mitte ni wacak ngom wa ngom wa ni solution ne tye pe tye kaka mo ma tye ki ngom loyo acholi i kom kare ni ki i Uganda dong ngo ma awaco ki acholi en aye ene ka cato ngom tye ka neki pe icak ngom ento rent the land. Wek kipang ngom i apanga pe bene wek kipang ngom i weng pien jo mukene komedo tye ka cato ngom kun cene eni ka opango ki ngom apanga ci onongo ducu weng pud romo culo cukul pic ento ngom bedo mege ka in ibipango ngom pe ipang ngom okat mwaka adek pien in ka ipango ngomi meno wek dong in pe icat ngom ka dong otii ma dong imito cato ngom tum apanga apanga. Ka in ineno kit ngat ma opango ngomi tye ka tic kwede ki ngomi tye ka cato kabej, tingo gwana, pongo lori, tye ka tero layatane, tye ka cwalo nyimme i cuk, nyeko obumaki i nino ma ngom odwogo icingi ni bicako tic ki ngom maber. Ento priority tye ni myero pe wacak ngom, myero wayeny yo mukene me dealing ki peko ma wan watye kwede ento pe ngomwa. Cato ngom obedo weko wan watye ka miyo but acholi bot kaka mukene ka dong kaka mukene obino owilo ngomme dong pe ryeme eni an aloko ni atye ki cwer cwiny pien tye kabedo mukene LC wan me area dong pe tye acholi tye kaka mukene lawil ngom ka dong kilwongo kacokke pa acholi gin aye dong lurwe acholi. eni ni wabidok iye kwene eni gin marac ma tye ka timme watye ki rekod watye ki detail ka ma dong kombeddi lutela me te dero pa acholi dong pe tye acholi tye kaka mukene pien ni guwilo ngom eno ni woko weng ka pe wayabo wangwa kibiwilo ngom wako lutinowa gudoko opii me tic i ngom eno ni. Dok wan wabineno jami mabeco ki bot dano. Pi man, ka dong odiyi matek ni itamo ni icat ngom, winy lokka. Signing agreement me rent i ngom i enoni, ento pe i rent i ngom madwong, pe obed bene pi mwaka moni ni koo mwaka apar. Gulu Resident City Commissioner, RDC, Jane Among Okili waci laro ngom ki cato ngom tye i acwele matek mada

Lok eni wa pulapula ki lubo ki lok pa Ocom. Abimedo waco ne bat kumbedi ma a a ki kac batu i kor cimbu RDC mar Gago ni kong ginen. Jo mukene dong kica odoko pe. Pien ka wabedo ka waco ni gitim kica, gitim kica, ci Ocom dong mete ki bino. Ngati mo kong dong onen ni remo weng lit. Lok tye ka kati ni, jo ma tye ka mayo ngom tutwal i kabedo mapol i Acholi-ni, co aye tye ka timo tim me enoni. In macalo i mego, igamo lok ango i kom lok eni? An nya Christy Rupot. Pe co kekeni tye ka mayo ngom i Acholi, wa mon mukwano ma gitye ki lim ma nongo myero gin gucung ka konyo mon luwodigi bene gitye ka mayo ngom ma pe giparo pi mon luwodigi. ni myero gupur pur wek guryem ki kec i odigi.
Ryeko ango ma gin timo me mayo ngom meno-ni? Jo-ni gin ma gin gitimo me mayo ngom en aye giyubo lok ko, ka giyubo lok ci dong en cwalo ngatti moni celo wang ngom mo, ka dong ecelo ngom in dong icito ka gudone dong gimakio giboli dong i buc paka ijalo ngomi-ni eno. Kimaki ni itimo bal ango i kom Ka gucelo ngom. Ka gucelo ngom, ca mukene in ki kwiya piny icito itemo ni ikwany ngomo. Cen itang itye ilaro ngom wun ku meru, kare nongo dong ngat moni ma tye me ki cen-ni dong odonyo iye, dong gibino gimaki gibwolo i buc ni in iputo celle. Pi wan luwod television, Tony Walter onena i Global Friendship i Gulu City.